Här President, gëschter bäi der Ried zur Lag vun der Natioun an haut de Moie bäi den Deklaratioune vum Finanz a vum Wirtschaftsminister hunn ech mech virun allem an an éischter Linn gewonnert. Ech hunn mech engersäits gewonnert, datt d'Regierung kaum nei Initiativen a Projete fir d'Land virgestallt huet, wéi dat an État de la Nation en déi Jore virdrun awer üblech war. Et huet mech gewonnert, datt ganz wéineg iwwer Visiounen a Virstellunge fir d'Entwécklung vum Land ze héiere war an och knapps eppes iwwer d'Perspektive fir d'Leit, déi an dësem Land wunnen. An zweetens hunn ech mech gewonnert iwwer dat Bild, wat vun eisem Land an deene geblimmelsten a fantasteschste Faarwen hei gemoolt ginn ass, e Land mat engem wonnerbare wirtschaftleche Wuesstum, wonnerbare Wirtschaftszuelen, stabille Staatsfinanzen an e Land, wou et duerch elo eng Steierreform elo och nach eng, anscheinend, eng Tournée fir jiddweree soll ginn, e Land, deem et anscheinend ëmmer besser geet. Eenzege Bemol, wéi de Premier dat genannt huet, den Aarmutsrisiko, an deem anscheinend esou wonnerbare Lëtzebuerg ass esou héich wéi ni virdrun. Fir dee Bemol och richteg z'ënnersträichen, huet de Premier de Caritas Sozialalmanach jiddwerengem zur Lektür recommandéiert an och de leschten UNICEF-Rapport iwwer iwwerduerchschnëttlech Ongläichheet bäi de Kanner zu Lëtzebuerg zitéiert. Här President, ech fäerten allerdéngs, datt de Premier déi Rapporte just ganz iwwerflächlech gelies huet. Op jiddefalls kommen déi Analysen zu anere Conclusiounen wéi de Premier. A se zeechnen och en anert Bild vun eisem Land an och en anert Bild iwwert d'Lag vum Land. Well deenen 16,4 Prozent vun der Bevëlkerung, déi dem Aarmutsrisiko ausgesat sinn, deene geet et net besser. All véiert Kand lieft an engem Stot, dat dem Aarmutsrisiko ausgesat ass. Dat läit wäit iwwert der europäescher Moyenne an och wäit iwwert eisen Nopeschlänner. D'Kanner, an dat ass dramatesch! Sinn zur Haaptquell gi fir den Aarmutsrisiko. Läit den Taux bäi 6 Prozent bäi Stéit ouni Kanner, sou ass en bäi 22,4 Prozent bäi Stéit mat Kanner. Besonnesch krass, an de Premier huet dat och ernimmt, ass et bäi den Alengerzéienden, wou bal all Zweet dem Aarmutsrisiko ausgesat ginn ass. 2003, de Premier huet d'Zuel genannt, lung deen nach bäi 15 Prozent. Eng aner Zuel huet de Premier net genannt, nämlech déi, datt all drëtte Locataire dem Aarmutsrisiko ausgesat ass. De Chômage, gëtt gesot, geet zwar liit zeréck, wann een d'Beschäftegungsmesuren net mat arechent, mee en ass weiderhi ganz héich zu Lëtzebuerg an zu enger wierklecher nennenswäerter Verbesserung wäert et och an den nächste Joren net kommen. De Jugendchômage ass nach eng Kéier duebel esou héich. Duerfir versti mer och net, datt de Premier hei bal jiddwereen Eenzelnen opzielt vun deenen 1.882 Leit, déi mer manner am Chômage hunn ewéi virun zwee Joer um Héichpunkt vun deenen doten Zuelen. D'Estimatioun fir 2017, déi de Muere presentéiert gouf am Kader vum Programme de stabilité et de croissance, deen Der op Bréissel schéckt, gesäit net e Réckgang vum Chômage vir, mee eng Augmentatioun vu 6,4 aktuell op 6,6 fir 2017, Prozent. Dat huet näischt domadder ze dinn, déi Prozentzuel, datt méi Leit hei am Land wunnen. An 2020 soll de Chômage no Ären Zuelen esouguer bäi 6,7 Prozent leien, also nach méi héich wéi elo. Wann e Land wéi Lëtzebuerg esou Chômagezuelen huet, da geet et deem Land net besser. An och net besser geet et deene 17.400 Leit, déi haut nach ëmmer am Chômage sinn. Och d'Zuel vun deene Leit, déi op den RMG ugewise sinn, ass konstant héich bliwwen an ass haut nach ëmmer bal duebel esou héich wéi virun der Kris. An et ass net d'Lidderegkeet vu Mënschen, déi se zwéngt, den RMG ze froen. Duerfir hunn ech déi Ausso vum Premier och falsch un der Plaz fonnt, wou e sot, datt all Efforte mussen ënnerholl ginn, fir datt d'Leit, déi Leit, déi den RMG kréien, nees de Wee an eng gereegelt Aarbecht fannen. Well dat entsprécht net der sozialer Realitéit. Well den iwwergroussen Deel vun den Leit, déi den RMG kréien, déi ginn enger gereegelter Aarbecht no. Just datt déi Aarbecht sou niddreg renumeréiert ass oder datt se ebe keng Volltâche ass, datt déi Leit ugewise sinn op de Complément RMG. Dat ass déi ganz grouss Majoritéit vun deene Leit. En anere bedeitenden Deel vun den Leit, déi Complément kréien oder déi den RMG kréien, déi kënnen ganz einfach net schaffe goen, well se an der Pensioun sinn an do nach eng Zousazleeschtung musse kréien, well se krank sinn oder aus anere Grënn, wéi Schwangerschaft zum Beispill. Et ass just eng Minoritéit, déi eigentlech, esou wéi och de Wirtschaftsminister et de Moie beschriwwen huet, misst mat der Hand geholl ginn, fir erëm an den Aarbechtsmaart anzeglidderen. Dat ass eng Minoritéit vun deene Leit, déi op den RMG ugewise sinn. An esouguer, jo, méi wéi 11 Prozent vun deene Leit, déi eng regulär Schaff hunn, riskéieren an d'Aarmut ze falen. Den Taux vun de sougenannte Working Poor geet konstant an d'Lut, wéi d'Salariatskummer an hirem Sozialpanorama beleet. An och do läit Lëtzebuerg wäit iwwert der europäescher Moyenne an och iwwert der Moyenne vun eisen Nopeschlänner. Eng Aarbecht ze hunn ass also scho laang keng Garantie méi fir dezent liewen ze kënnen. An et klëmmt och ëmmer weider deen Undeel vun de Leit, déi just um Mindestloun leien, entretemps sinn dat 16,5 Prozent. Och deen Taux geet andauernd an d'Lut. Dës Zuele sinn eigentlech scho schlëmm u sech. Erschreckend ass et awer, wann ee sech virun Ae féiert, datt den Trend no uewe geet. All Aarmutsindikateure ginn ongebrach no uewen. An do missten dach d'Alarmglacke méi haart lauden, wéi mer dat gëschter héieren hunn, well dat ass d'sozial Realitéit vun der Natioun. An der Agenda 2020 vun der EU gouf d'Zil deklaréiert, d'Aarmut bis 2020 ëm 25 Prozent erofzesetze par rapport zu 2010. Lëtzebuerg huet sech deemools dozou engagéiert, zu engem wesentlech manner ambitiéisen Zil, nämlech 6.000 Leit aus der Aarmut ze huelen, also fir dee Moment ronn 7 bis 8 Prozent. Zanterdeems ass d'Aarmut awer weider, awer net zeréckgaangen, mee weider geklommen. A wat mécht d'Regierung elo? Wat gesi mer am PNR, deen elo op Bréissel geschéckt gëtt? Net vill. De PNR, wat deen dote Volet betrëfft, ass e Copy-paste vun deem vun 2015 an e Copy-paste vun deem vun 2014. Et ass also net eng proaktiv Politik, fir d'Leit aus der Aarmut erauszehuelen. Mär mengen, datt dat och en Armut vun der Regierung ass. De Premier huet awer och net ganz Onrecht, wann e seet, datt et dem Land besser geet. Jo, engem Deel vum Land geet et besser, dem ieweschten Deel nämlech, deem Deel mat deem gréissten Akommes, engem ëmmer méi groussen aneren Deel awer net, wéi mer un den Aarmutsindicateure gesinn hunn. D'Schéier tëschent Aarm a Räich ass an den leschten Joren ongebremst ëmmer méi wäit ausenee gaangen, an och dorun huet dës Regierung näischt geännert. D'Ongläichheeten hunn an den leschten 10 Joer ëmmer weider zougeholl. Virun 10 Joer hunn déi éiwescht 10 Prozent 6 mol méi verdingt wéi déi ënnescht. Entretemps, 10 Joer drop, ass dat Verhältnis net méi 1 zu 6, Méi inklusive wéi de Statec opweist. Och deen Trend vun Ongläichheet geet ongebremst weider. De Kompendium vun der Steierverwaltung, deen Enn lescht Joer public gemeet ginn ass, iwwer d'Akommesteierrecettë vun de Stéit, huet gewisen, wéi en enorme Räichtum sech uewen ugesammelt huet hei am Land. An deen am Abrëll publizéierten UNICEF-Rapport schwätzt och eng ganz däitlech Sprooch, D'Ongläichheet bäi de Kanner sinn zu Lëtzebuerg wesentlech méi héich ewéi am OECD-Duerchschnëtt, besonnesch staark ausgeprägt an de Beräicher Gesondheet an Educatioun. De Lien zur sozio-ökonomescher Situatioun vun den Elteren ass kloer beluecht, dat heescht, gëtt e Kand an eng Famill gebuer, déi finanziell net esou gutt gestallt ass, huet dat Kand am Verglach mat anere Länner iwwerduerchschnëttlech wéineg Chancen zu Lëtzebuerg. Dat ass, dat ass och nach ëmmer esou, well eisen Educatiounssystem déi sozial Ënnerscheeder tendenziell verstärkt, wéi dat am europäeschen Ausland net esou de Fall ass. Do schneit Lëtzebuerg am internationale Vergläich ganz schlecht af. An d'Situatioun um Wunnengsmaart zu Lëtzebuerg ass e weidere Motor vun deenen Ongläichheeten. An hei mécht de Caritas-Almanach Analysen a Proposen, déi wäit iwwer dat erausginn, wat d'Regierung hei virschléit. Maer wäert den David Wagner nach méi explizit op deen dote Volet agoen. Mer gesinn also, datt déi ongläich Entwécklung vun eiser Gesellschaft monter weidergeet. Awer Ongläichheet huet e Präis. Den amerikanesche Nobelpräis an der Ekonomie, den Joseph Stiglitz, huet e beschriwwen, dee Präis, a sengem Buch mat deem selwechten Titel. An hie seet, datt Ongläichheet d'Ekonomie behënnert. An et behënnert en nohaltegt Wuessen. Ongläichheet féiert zu manner Chancëgerechtegkeet a korrumpéiert strukturell Politik a Justiz op laang Zäit. Ongläichheet fält awer net vum Himmel, mee als Resultat vu politeschen Decisiounen. Déi sozial Indicateure verschlechtere sech a gläichzäiteg gëtt et zu Lëtzebuerg en enorme Wirtschaftswuesstum. Dat heescht näischt anescht, wéi datt deen erwirtschaftete Wuesstum ëmmer méi ongerecht verdeelt gëtt. Wann duerch de Wuesstum de Chômage op héijem Niveau stagnéiert, respektiv esouguer nach tendenziell liit an d'Lut geet, Wann d'Ongläichheeten an d'Aarmutsrisiko an d'Lut ginn, obwuel mer dräi, véier, voire fënnef Prozent Wuesstum hunn an eis Entreprisen esou super kompetitiv sinn, jo dann, dann ass awer eppes faul an der Lag vun der Natioun, well da stëmmt eppes net. Dëse Paradox vun op der enger Säit schlechte sozialen Indicateuren, op der anerer Säit grousse Wirtschaftswuesstum heescht och, datt de soziale Lift net méi funktionéiert, jo esouguer, datt ëmmer méi Leit der reeller Angscht ausgesat sinn, ofzerutschen. An et heescht, datt an der Verdeelung vum Räichtum eppes massiv schifleeft. Den Undeel vum Lounakommes um geschafene Räichtum hei am Land ass nämlech zanter Jore réckleefeg. An och deen Trend geet virun. An och innerhalb vun de Léin ass d'Entwécklung ongläich, déi ganz héich Léin wuesse vill méi séier wéi déi niddreg, proportional. Och heiriwwer huet de Premier näischt gesot, obwuel d'Regierung d'Méiglechkeeten hätt op déi Tendenz anzewierken. Déi lescht substantiell Mindestlounerhéijung läit Joren zeréck an de leschten Index ass 2013 fälleg ginn. Grad fir dem Phänomen vun e working poor entgéint ze wierken, wier et endlech un der Zäit de Mindestloun substantiell ze erhéijen, sou datt den Netto-Mindestloun och iwwert der Aarmutsgrenz läit, sou datt een deen eng voll Tâche huet och dezent liewe kann. Mir hätten eis vum Premier an och vum LSAP-Wirtschaftsminister och e kloert Bekenntnis zum integralen Indexmechanismus gewënscht an net e Schéiwieder-Index, wéi mer en am Moment hunn, deen nämlech esou laang gutt ass, wéi en net erfält. Mir géifen eis och wënschen, datt de Premier an de Wirtschaftsminister am PNR op Bréissel géife schreiwen, datt den Index, net erëm moduléiert gëtt, wann d'Inflatioun méi grouss ass wéi 2,5 Prozent d'Joer. Dat stëmmt. Ech bedauern just, datt Der net de Retour zum integralen Indexmechanismus, wéi e virdru bestanen huet, Nee, dat huet Der net gesot. Dir hutt och an där Nott iwwert de Plan national de réforme, Hutt Der gesot, datt, wa méi wéi eng Indextranche sollt fälleg ginn, da misst een iwwerleeën, ob een net awer erëm zu engem moduléierte System soll zeréckkommen? Dat hutt Der geschriwwen, Här President. Déi eenzeg wierklech nei Ausso huet de Premier a Bezuch op d'Aarbechtszäit gemeet am Kader vun der Diskussioun iwwert d'Pan-Gesetzgebung. Hei soll elo vun de Salariéeën d'Flexibilitéit an d'Lut gesat ginn, dat heescht de Referenzkader vun der Aarbechtszäit an d'Lut gesat ginn an duerfir kriten d'Leit tëschent eng an der hallwem an dräi an hallwen Deeg Congé bäi. Mär hätten eis gewënscht amplaz iwwert de Flexicongé, Well dorëms geet et jo, e bësse wéi eng Flexicurity, déi vum Patron ofhänkt, well de Congé hänkt vum Patron of an och wéini een en hëlt, hänkt vum Patron of, hätte mer eis eng Diskussioun gewënscht oder couragéis Initiativen iwwer eng allgemeng Aarbechtszäitreduzéierung, Flexibilitéit vun der Aarbechtszäit. ass nämlech am Intérêt vum Patron elo schonn esou grouss, datt zu Lëtzebuerg an der Moyenne 41 Stonne geschafft ginn, net 40, 41 an der Moyenne. Just Rumänien läit, just a Rumänien läit déi duerchschnëttlech Aarbechtszäit nach méi héich wéi hei zu Lëtzebuerg. Eng richteg Reduzéierung vun der Wochenaarbechtszäit wier eng wesentlech méi sënnvoll Pist gewiescht an eisen Aen wéi déi dote Propositioun. Här President, wann d'Ongläichheet am Land méi grouss gëtt an net ophält mat wuessen, dann heescht dat näischt anescht, wéi datt mer e Stéck vu sozialem Zesummenhalt verléieren. E Land, wat u sozialem Zesummenhalt verléiert, deem Land geet et net besser. D'Regierung huet an deene leschte Wochen elo eng Steierreform presentéiert, déi, An och dat ass ugeklongen, sou kléngt wéi wann et eng Äntwert op all Froe sollt sinn. Ech denken awer, datt een déi Reform, déi hei presentéiert gouf, an de Kontext vun der gesamter Politik vun dëser Regierung zanter 2013 stelle muss. Dës Regierung huet nämlech effektiv d'Steier an d'Sozialpolitik vun der Virgängerregierung am Wesentleche weidergefouert. Duerfir huet csv an den Här Wiseler, den Här Wiseler jo esou grouss Problemer, fir se fundamental a Fro ze stellen. D'Regierung huet sech an hirer Budgetspolitik, an och dat ass ëmmer nees erëmkomm, um Triple A vun de Ratingagencen orientéiert. A fir dee kënnen anzehalen, huet missen eng Austeritéitspolitik gefouert ginn. Als alleréischt huet d'Regierung An dat kann ee soen, well mer jo an der Hallschent vun der Mandatsperiod sinn. Als alleréischt huet se de sougenannten Zukunftspak presentéiert, deen a Wierklechkeet e Spuerpak war. Op der enger Säit sinn ongerecht, sozial ongerecht Steieren wéi d'TVA erhéicht ginn, déi Leit mat niddregem Akommes méi staark belaascht hunn, wéi Leit mat héijem Akommes. An op der aner Säit Kierzungen an der Sozialpolitik. Familljenzoulage si gestrach ginn, Studéierendebourssen gekierzt ginn a lo gëtt um Kannergeld gekniwwelt, och mat engem But, nämlech fir de Montant iwwer d'Zäit erofzesetzen. Um Kannergeld, wou mer gesinn hunn, datt Kanner eng vun deene Quelle sinn, wou den Aarmutsrisiko zu Lëtzebuerg hierkënnt. Eng Politik zu Laaschten also vun deene klengen Akommessen. Mee elo, elo soll dann déi nei Steierreform kommen, déi méi sozial Gerechtegkeet versprécht. An effektiv, et ginn zwee Elementer vu sozialer Gerechtegkeet an där Steierreform, de Crédit d'impôt salarié an de Crédit d'impôt monoparental si wierklech Elementer vun enger sozial aus, déi e sozial ausgläichende Charakter hunn. Se sinn awer am Gesamtkontext vun all deene Mesuren just eng Drëps op de waarme Steen. Fir de Rescht hu mer et mat Elementer ze dinn, mat deene mär ganz grouss Problemer hunn. Éischtens, d'Inegalitéiten an der Besteierung bleiwen. D'Aarbecht gëtt weiderhi wesentlech méi héich besteiert wéi d'Kapitalerträg. Hei huet sech näischt geännert. Ech si frou ze héieren, datt d'LSAP an den Här Bodry mengen, datt dat och an Zukunft misst anescht sinn. An deem heite Projet ass op jiddwer Fall dovunner nach näischt ze gesinn. Zweetens sollen d'Betribssteiere successiv op vun 21 op 18, et ass esouguer ugeklongen, nach méi déif an den nächste Joren erofgesat ginn, ouni datt duerfir d'Assiette, also d'Bemiessungsgrundlag, soll an d'Lut goen, wéi am Ufank versprach ginn ass. Mee schonn haut wësse mer, datt Lëtzebuerg ee vun deene Länner ass mat der duerchschnëttlechst niddreger Besteierung vu Gewënner an Europa. Et ass PricewaterhouseCoopers, déi an hirem Rapport Paying Taxes noweisen, datt wann een nach aner Ausgabe wéi d'Sozialversécherung bäirechent, déi jo zu engem Drëttel bei eis vum Staat iwwerholl ginn, da gëtt et an Europa just nach Kroatien, wat méi niddreg wat eng méi niddereg Taxéierung fir Betriber opweist. An esou enger Situatioun, d'Kierperschaftssteier, déi jo eng Gewënnsteier ass, ass och just erhuewe gëtt, wann Benefisser erziilt ginn, an esou enger Situatioun d'Kierperschaftssteier nach weider erofzesetzen, ass an eisen Aen net verantwortlech. D'Regierung féiert domadder de Steierdumping an der Europäescher Unioun nach weider un, also genau déi neoliberal Politik, déi dozou gefouert huet, datt d'ëffentlech Hand an allen europäesche Länner ëmmer manner Moyenen hunn, fir Sozialleeschtungen an Zukunftsinvestitiounen ze finanzéieren. An de Premier huet scho gëschter an Aussiicht gestallt, datt och den Taux vun där Steier nach weider kinnt erofgoen, wann ee mol enker wéisst, wéi dann eventuell eng Erweiderung vun der Assiette géif ausgesinn. Drëttens, an do ass dann, do kënnt Der mech dann herno och froen, wéi mär zur Steierreform stinn, d'Entlaaschtung vun de Stéit. Bei de Stéit gëtt sech domadder gebretzt, datt déi niddreg Akommes a Mëttelschichten entlaascht ginn. An et stëmmt och, datt prozentual gesinn d'ienescht Akommesschichten am meeschte dervun hunn. Wann ee sech awer déi absolut Zuelen ukuckt vun Wat een, wat déi eenzel Stéit um annere Steieren ze bezuelen hunn, da gesäit et schonn ganz anescht aus. An dann ass vun der sozialer Selektivitéit oder vun der Ëmverdeelung näischt méi oder relativ wéineg ze spieren. An ech sinn dem Premier senger Recommandatioun natierlech nogaang an ech hunn de Sozialalmanach vun der Caritas gelies a sinn do op eng ganz erstaunlech Zuel gestouss, déi ech net gleewe konnt, an du sinn ech effektiv, wéi den Här Gibéryen, op de Site vun der Regierung gaangen, wou d'Steierreform presentéiert ginn ass, an ech hu mol gekuckt, wat dat da sou géif ausmaachen pro Stot, fir Alengerzéiender wéi mech zum Beispill. An ech hu gekuckt, an der Steierklass 1, een, deen 2.500 Euro brutto verdingt, deen huet eng Erspuernis vun 61 Euro. Een, dee 4.500 Euro verdéngt, huet eng Erspuernis vun 120 Euro, ee vu 7.000 nach 100 Euro. An dann denkt een, Lo geet et zeréck, lo dat, wat déi eenzel Erspuernesser sinn. An dann ass een erstaunt, wann ee gesäit, datt wann een e Bruttoakommes pro Mount vun 13.500 huet, datt een do nach ëmmer 132 Euro spuert an datt de Kipppunkt An der éischter Steierklass, also do, wou ee lo no der doter Reform méi Steiere misst bezuelen als Célibataire, bäi 24.250 Euro de Mount läit. An hu ech geduet, dat ass Wahnsinn, dat ass absolute Wahnsinn, well dat bedeit nämlech näischt anescht, wéi datt finalement alleguer d'Stéit entlaascht ginn an datt déi sozial Selektivitéit, déi puer Effekter, déi dra sinn, doduercher erofgesat ginn, datt eigentlech jiddweree jiddweree manner Steiere bezuele soll, well ech mengen net, datt et och heibannen iergendee gëtt, dee 24.250 Euro de Mount verdingt. Dat heescht, och heibanne gëtt et keen, dee muss Sue bäileeën, mee jiddweree kritt esouguer no där doter Reform nach Suen eraus. Wéi den Här Bodry gesot huet, datt d'LSAP d'Progressivitéit vun der Steierreform begréisst, da muss ee soen, datt 24.250 Euro de Mount, datt déi do ufänkt, datt dat eng Reform ass, déi kaum een trëfft, also objektiv och ganz wéineg progressiv ass. Den Ëmverdeelungscharakter vu Steieren an de soziale Charakter beschreift sech awer grad duerch eng staark Progressivitéit. Déi breet Schëllere solle méi droe wéi déi kleng. Wat bei dëser Reform déi staark Schëllere nach droe sollen, ass mir awer onkloer, well esouwuel déi héich Benefisser manner besteiert ginn, wéi och déi héich Revenuen. Véiertens, Här President, si mer ganz enttäuscht doriwwer, datt d'Verméigenssteuer net erëm agefouert ginn ass. Den Thomas Piketty huet nogewisen, datt an den leschte Joerzéngte weltwäit zu enger onwahrscheinlecher Konzentratioun vu Kapital a vu Räichtum komm ass. E Kapital an e Räichtum, dee guer net méi kann an d'real Ekonomie investéiert ginn, mee mat deem just nach kann op de Finanzmäert spekuléiert ginn an dat just nei Blosen a Krise produzéiert ginn. Et ass och den Haaptgrond vun der wuessender Ongläichheet. Duerfir misst eng seriö a sozial gerecht Steierreform, déi deen Usproch erhieft, onbedéngt d'Besteierung vum ganz héije Verméigen als Kärelement hunn. Mee och dëst mécht d'Regierung net. Wann een da kuckt, wat iwwreg bleift vun der Steierreform, dann erënnert se awer ganz staark un eng Steierreform, déi mer schonn haten viru 15 Joer, wou decidéiert gouf, datt de Staat op wichteg Recettë verzichte soll duerch Cadeauen a Milliardenhéich op Beneficer. An d'Resultat vun där éischter Steierreform vu viru 15 Joer kenne mer. Zanter der Tripartite vun 2006, bei där d'Gewerkschafte vun der Regierung ënnert dem deemolege Premier Juncker iwwer den Dësch gezu gi sinn, heescht de mot d'ordre bäim Budget Spueren an Austeritéit. A wou spuert een? Ma natierlech bei de Sozialleeschtungen, bei de sozialen Transferten, dat heescht dat, Wat een als sozial Selektivitéit wëll ginn, hëlt een op der aner Säit erëm ewech. Dës Reform leeft Gefor, eng nei a weider Spiral vun Austeritéit fir d'Zukunft virzebereeden. Well d'Steierreform vun 2001 hat nämlech och nach eng aner Ongerechtegkeet geschafen, nämlech déi, datt d'Stéit entretemps zwee Drëttel vun de Steierrecetten ausmaachen an d'Betriber just een Drëttel. Dat Verhältnis war mol eng Kéier ëmgekéiert. Et bes dës ongerecht an onsozial Tendenz geet weider. An de Previsiounen, déi de Finanzminister eis de Moie virgestallt huet, gesäit vir, datt d'Recettë vun der Lounsteier vu Referenzjoer 2015, 3,2 Milliarden, op 2020, 4,6 Milliarde klamme sollen. Also bal 50 Prozent! An datt ëmgekéiert d'Recettë vum IRC, also de Betriber, vun 1,6 Milliarden op 1,7 Milliarden an där selwechter Referenzperiod, an de selwechten Zäitraum klamme sollen. Dat heescht, datt d'Verhältnis vun 2020 vu Stéit zu Betriber, wat zwee Drëttel, een Drëttel war, nach méi verschlechtert gëtt zu dräi Véierel Stéit an ee Véierel Betriber. Dat steet an deem Dokument, wat Der op Bréissel schéckt. Duerfir mengen ech, datt dës Steierreform a sengem Kär eng fundamental liberal Steierreform ass, déi d'Idee vum gouereche Staat weiderdreift mat vereenzelten, mat vereenzelten sozialdemokrateschen Elementer dran. Eng Steierreform, déi mir also oflehnen, well mer mengen, datt et dem Land duerch déi Reform net besser geet. Här President, war an deene leschten zwee Joer an och nach haut duerch d'Praktiken op a vun engem Deel vun der Finanzplaz Lëtzebuerg am Mëttelpunkt vun der internationaler Opmierksamkeet, wéi et duerch Stéchwierder wéi LuxLeaks oder Panama Papers, déi jiddwerengem jo e Begrëff sinn, Sou huet d'Regierung ëmmer erëm eng Transparenzoffensiv ugekënnegt, wat d'Praktike ronderëm Steieroptiméierung, Steierdumping a Steierhannerzéiung ugeet. Mer wëssen awer alleguer, datt dat, wat bis elo eréischt festgestallt ginn ass, déi alleriewescht Spëtzt vum Äisbierg ass. An dëst och just, well et Whistleblower wéi den Antoine Deltour ginn, déi illegitim a grenzlegal Praktiken un d'Dagesliicht bréngen. Ech denken, datt et dëser Regierung ganz gutt zu Gesiicht géif stoen, endlech e Gesetz zum effektive Schutz vu Whistlebloweren ze presentéieren. Dat géif dem Image vun eisem Land wesentlech besser zu Gesiicht stoen, wéi den andauernde Verweis, datt d'Lëtzebuerger Finanzplaz net déi eenzeg wier, déi Steiertricksereie géif bedreiwen. Do hätte mer méi fir den Nation Branding gemeet.
Dir wësst jo, Här Baum, datt d'Regierung schonn virun engem Joer an der Chamber war. also onofhängeg vun deem Prozess, dee elo stattfënnt, dee, wéi Der verstitt, vu mir net ka kommentéiert ginn. Mir schaffen un enger Reform vum Whistleblower-Gesetz, well mer mengen, datt dat, wat mer hunn, verbesserungswierdeg ass. Ech wëll allerdéngs och hei nach eng Kéier rappléieren, Et gëtt an Europa haut nëmme fënnf bis sechs Länner, déi iwwerhaapt e Whistleblower-Gesetz hunn. Dozou gehéiert Lëtzebuerg. A mir sinn och amgaangen, onofhängeg vun der Diskussioun an deem dote Prozess un enger Reform ze schaffen. Ech hunn d'Piste scho virun engem Joer hei an der Chamber presentéiert. Et waren och vun Ärem Virgänger deemools als Pisten ënnerstëtzt ginn. Här Minister, Der schéngt mech falsch verstanen ze hunn. Et war ee Beräich, wou ech d'Regierung mol net kritiséiert hunn, mee wou ech hinnen eng Recommandatioun op de Wee ginn hunn. A wann Der dat als Justizminister bestätegt, datt dat eng vun deene Pisten ass, déi Der och wierklech proaktiv weiderféiert, da kënne mär dat natierlech nëmmen ënnerstëtzen. Well ech mengen, datt dat ebe justement en aneren a méi wäertvollen Nation Branding ass, wéi déi, déi mer duerch Pub-Agencen akafen. Här President, ech denken och, datt et dowéinst, Wichteg wier, esou eppes a Gesetzesform ze hunn, well déi biergerrechtlech, gesellschaftlech Fortschrëtter, déi dës Regierung bis elo opweisen hat an déi originell si par rapport zu deem, wat eng CSV-Regierung gemeet hätt, awer relativ moer sinn. Jo, et war souguer an den leschte Wochen an Méint, ass en och vu Regierungskreesser oder vu Majoritéitsparteien als en tendenziell securitären an liberticiden Discours gefouert ginn. Den Etat d'urgence, soll an d'Verfassung kommen, mat enger ganz komescher Notioun ronderëm den Ordre public, wat eng politesch Notioun ass, de Code d'instruction criminelle sollt verännert ginn, etc. Ech si frou vum Här Bodry ze héieren, datt d'Koalitiounsparteien awer elo schéngen, deen dote Wee ze iwwerdenken a mat rouegem Kapp vläit nach eng Kéier déi dote Mesuren ze iwwerkucken. Et wier nämlech eng ganz traureg an eng ganz batter Ironie vun der Geschicht, wann ausgerechent eng sozial-liberal-gréng Koalitioun fundamental Biergerrechter géif aschränken. Här President, 2015 beim État de la Nation huet de Premier gesot, datt Lëtzebuerg um richtege Wee wier. 2016 seet en, datt et dem Land elo besser geet wéi virun zwee Joer. Här President, ech mengen, datt ech ausgeféiert hunn, firwat mir als Lénk mengen, datt d'Regierung weder um richtege Wee ass, nach datt et dem Land objektiv haut besser geet. Merci.